Барыгызга да сәлам җәмәгать, сез Шакмакчы каналында. Бүген безнең кыш, бөтен җирдә кар, күргәнегезчә. Бүгенге вазыйфам минем машинаның иң арткы, иң арткы өлешен тавыш киметкеченә алыштырырга кирәк. Менә монда штативка куям да һәм сезгә күрсәтеп китәм. Хәзерге вакытта машина ничек эшләгәнен. Ничек җәмәгать тавыш? Спортивныймы? Спортивный, ләкин миңа мондый тавыш ярамый, чөнки ул күп йөри башласаң, баш, башны авырттыра башлый. Шуңа күрә бүген тавыш киметкечне алыштырырга кирәк. Яңа тавыш киметкеч, монда багажникта, искесе менә монда нәрсә аулакта, чөнки мин аның резиннарын инде алдым, икесен. Өченчесендә генә менә монда гына тора ул. Хәнә теге чыгып тора торган труба. Ул банкасы белән бергә тоташкан булырга тиеш. Булды җәмәгать. Китте маска таба. Үрләр яуларга. Вода сиптердем. Бераз китәбез хәзер. Һәм дә инде сүтеп карыйбыз. Ничек китәр? Китмәсә, күңелле була инде. Монда болай да күңелле. Мендәр алып киләсе булды. Шул сызымаеннан гайкасы бик йомшак, бик әйбәт кузгалды. Камыт сүтелде. Аны бәтеш. Так. Менә бу камытын алып булса моннан, салдырып булса. Бу камыт монда туры килеп бетми, чөнки ул бераз бәләкәйрәк. Әллә бу торбасын бераз төясе булачак. Яки бу камытын әз генә киңәйтәсе булачак. Ярар, берсе аннарысын әлегә. Менә бу резина моннан беренче кысаларга кирәк. Менә монда аны гайка тотып тора. Яңалары менә монда иде кайдадыр. Бик сәер, чөнки монда комплектта бернинди дә беркетә торган әйберләре юк. Ягъни менә мондагы күчәре һәм мондагы күчәре юк комплектта. Үзем нәрсә дә булса уйлап чыгарга тиеш инде. Ну, болай карасаң, ул менә бу икесендә генә дә тора инде дә. Ну, бусы булса яхшы инде. Сез уңаеннан менә бу гайка ул җиделе Карл. Менә бер күчәре, менә икенче күчәре менә монда тимер кисәге генә. Менә ха күпме интектердем инде, әмма күпме бүктем, күпме турайттым, күпме тарттым, күпме йолкыдым. Әле аның нидер функциясе дә бар. Тимердән, ахрысы. Шуны куясы була инде хәр кыскасы. Сөеп, кыйнап, кәкрәйтеп, турайтып яңадан шулай иттереп керттем инде мин. Нәрсә абзый? Накрымисың сәнәрсен. Фух, күрсәтергә дә өлгермәдем, үзем дә көтмәдем андый берне. Менә бу торба менә монда килә дә, менә мондарак тора ул, әгәр дә аны теге резиннар белән беркетеп куйсаң. Ул менә монда тора, ә менә бусы менә монда тора. Ул артка таба берничек тә китә алмыйча, чөнки тегендә нык иттереп беркетелгән тартмага. Менә монда теге бик каты Нитеп маташкан резинын салдырган гына ем, бу шып килде дә утырды да кереп тә китте бу. Шоп. Күземә чүп кермәсә, менә шулай буп-буш утыра ул. Ягъни кертүнең бер ни проблемасы юк. Күздән юк та кертеп була хәтта менә шулай иттереп. Так, хәзер инде мин бер карыйм моны. Аннары соң теге резинаны ничек беркетермен, белмим. Ну, бүтәнчә булмый, чөнки резиннарын беркеткән килеш якында китер алмыйсың. Машина күчә хәтта. Хәзер Дрампаны резинга да куеп карыйм. Гелләгечә бераз кыенлыклар килеп чыкты. Яңа турба бераз диаметры бераз зуррак, шуңа күрә камыт аны тулысынча тарттырып бетерә алмый, ягъни кыстырып куя алмый. Шуңа күрә өйгә кереп чыктым. Алдым менә шундый калай. Бу калайны кайберәүләрегез белергә тиеш. Шул калайны бүгеп, эчке диаметры буенча шулай итеп беренче кыстырып куярга кирәк. Турбаның диаметры 42 ме? 42. Димәк, безгә чама белән шул бер 13 сантиметр кирәк буладыр инде. 131 дә 88 ягъни 13 дә 1 сантиметрлы менә шунда тасма кисеп алырга кирәк. Кисеп карыйм, тыгып карыйм, шулай маташтырып карыйм. Әзе генә күбрәк киткән монда бер бер сантиметр алып атасы була хәл. Димәк, минем менә бу калайлы колхоз шулай дигәнме? Идеально кереп утыра да, идеально туры килде. Бик яхшы утыра. Тыгыз гына, һәр кысасы гына калды. Менә моны электр алмыйча этләре бетте. Бер ничек тә булмады. Бусын электр була бесын юк. Аннарсын тегеннән арткы резинаны күрсәтәм. Үзем әйтмешли, чатырдыгын сытып кыстым. Димәк, бөтен әйбер әзер, беркетелгән резиннар тора. Һәм менә мондагы арткы кронштейнын беркетә торган резин менә ул менә монда өстә. Ләкин глушитель әллә бүтән төрле, әллә нәрсә. Аны монда куеп булмады, чөнки менә кронштейн монда тора, резин менә монда тора. Аларның арасы бер 3-4 сантиметр анда. Глушитель өскә менә монда төбенә бәрелеп тора. Кыйнап барып имгәтмәсен өчен менә бу резинаны менә шулай өскә бөгеп тыгып куйдым. Ягъни менә шулай иттереп амортизацияләп торырга тиеш була инде. Эш бетте. Һәр яңадан менә шунда куям һәм кабызып карыйбыз. бөтенләй башка эш иске тавыш киметкечне күрсәтеп китәм менә шундыйрак хәлдә ул менә шундыйрак Ягъни менә бу торбасы менә шулай аерым тора иде, уртага карап. Бусы аерым эленеп тора. Ягъни моның бернинди файдасы юк. Моны бәлки ябыштырып булган булыр инде, ул нәрсәгә? Нәрсәгә моңа шәрәм итергә? Ул барыр биткән инде, ул чириде башлаган. Менә монда инде ярылар башлаган. Нәрсә инде? Ярар, металлга. Димәк, чыгымнар 600 сум тавыш киметкеч, 150 сум тавыш киметкечне тота торган шул резиннары. Һәм дә инде эшнең шулай уңышлы тәмамлану хөрмәтенә кафега барып хәзер берәр шаурма авыз җитеп кайту языгыш булмас дип уйлыйм. Мин киттем. Лайклар, дизлайклар куегыз, каналга язылырга онытмагыз һәм барыгызга уңышлы көннәр.